The conversation with Anna Jane is in Welsh, whilst the one with Mones is mainly in English. Helo a chroeso i rifyn arall o'r podlediad Presbyteraidd. Fenw i yw Gethin Russell Jones. Dros yr wythnos fawr eleni, rwy'n i'n rhyddhau dau bodlediad. Dyma'r ail un, yn canolbwyntio ar y sefyllfa yn Gaza o safbwynt Cymreig. Clywn o ddau safbwynt gwahanol. Mae'r Parch Anna Jane Evans yn Weinidog Eglwys Bresbyteraidd Cymru yng Nghaernarfon, ac mi hefyd yn rhan o wyl-nos wythnosol yn y dre yn galw am gadoediad ar unwaith yn Gaza. Mae'r Parch Mones Faras yn archddiacon o fewn yr Eglwys yng Nghymru, Yn gwasnaethu yn Esgobaeth Dewi Sant. Maimones yn ddisgrifio ei hun fel Palestiniad Arabaidd gyda dinasyddiaeth Israel. Mae'n dod â dimensiwn unigryw i'r sgwrs hon. Mae'r sgwrs gyda Anna Jane yn Gymraeg, tra bod yr un gyda Mones yn bennaf yn Saesneg gyda tipyn bach o Gymraeg. Wel, yn ymuno 'da fi nawr yw'r Parchedig Anna Jane Evans, gweinidog yng Nghaernarfon ac sydd wedi bod yn weithgar iawn efo wythnos arbennig sy'n cael ei gynnal yng Nghaernarfon ynglŷn â Gaza. Croeso i ti, Anna Jane. Diolch yn fawr, Gethin, mae'n dda bod yma. So, um, Anna Jane, i rhai ohonom sydd ddim yn, felly ddim yn gyfarwydd ar uh, wythnos yng Nghanarfon, neu'r mae yna sawl wythnos wedi bod yn, yn y gogledd yn arbennig. Lle di esbonio ni beth, beth, beth sy'n digwydd?
Wel, da ni wedi bod yn cyfarfod yng Nghynarfon bob nos syl am hanner awr di chwech ers dechrau y gyflafan yma yn mis Hydref a deud y gwir. Da ni wedi bod yn ymgynnull ar y maes ac yn cael cyfnod o dawelwch efo canwyll. Um, da ni wedi cael siaradwyr neu bobl yn canu, da ni wedi cael beirdd yn darllen barddoniaeth, da ni wedi cael aelodau seneddol a chynghorwyr yn siarad Da ni wedi gwneud nifer o bethau gwahanol. Um, da ni wedi cynnal protestiadau tu allan i McDonald's a Marks and Spencer's a Burger King a rhai o'r um, cwmnïau sydd yn ariannu ac yn cefnogi Israel. Da ni wedi bod yn... Da ni wedi gwneud bob math o bethau, dweud y gwir. Um, Gaethon ni rali fawr yn Gaernarfon dydd Sadwrn diwetha'. Oeddan ni 'di dechra, 'dan ni 'di dechra trafod efo grwpia' eryll ar draws y gogledd achos ma' 'na ddigwyddiada' 'di bod yn digwydd, ma' 'na wylnos yn yn y Wyddgrug yn wythnosol, ma' 'na wylnos yn y Bala'n wythnosol, ma' 'na grwpia' ym Mhrestatyn ac yn Wrecsam ac ar hyd y gogledd mae i gyd yn wedi bod yn cynnal digwyddiada' a 'dan ni 'di dechra trafod i ga'l rali fawr yn Rhyl ar y trydydd ar ddeg o Ebrill, felly mae hwnna wrthi'n cael ei gynllunio yeah. ar hyn o bryd efo siaradwyr. Um, un o'r pethau mwyaf arwyddocaol sydd wedi cyffwrdd bobl da ni wedi gwneud yn Gynarfon ydy da ni wedi bod yn cofnodi enwa rhai o'r plant wedi cael eu lladd. Um, mae yna wefan, mae achub y plant a mudiadau eraill wedi cofnodi rhai o'r enwa a nes i brintio nôl yn mis Tachwedd nes i brintio 2000 a hanner o enwa plant sydd wedi cael eu lladd a da ni wedi bod yn dethon ni sheet am farth o canfas gen Kevin Burgess a da ni wedi bod yn cofnodi yr enw ac oed y plentyn Mm. A mae bobl wedi bod yn mynd ar e, plentyn ar oedd adre efo nhw. Mm. A mae bobl wedi cael eu cyffwrdd yn fawr iawn a dweud y gwir. Mae wedi bod yn rhyw ffordd o dorri'r numbers mae lawr mm. i unigolion a storïau unigol. Mae wedi bod yn beth pwerus iawn iawn i ddeud, wneud. Mm. Ges o'n i, bro, ni brotest mawr dydd Sadwn ac oedd na ferch Shamia o Balesteina, oedd hi wedi bod yn siarad yn cynhadledd y blaid yn galeri, a nath hi siarad ar y maes. Ac un o'r pethau na i fyth anghofio nath hi ddeud oedd bod na gymaint, gymaint wedi lladd a bobl Palesteina ddim wedi cael cyfle i alaru na hyd yn oed i gyfri a chofnodi'n iawn pwy sydd wedi cael eu lladd o blith i teuluoedd nhw'i hunain. Mm. Heb sôn am gymdogion a ffrindiau a theulu estynedig. A gath hi chyffwrdd yn fawr iawn gan y canfas, oedden ni wedi gosod y canfas ar wal capel y mm. maes ar y ffens. ac achos bod hi'n benwythnos Sul y Blodau, oedd bobl yn gosod blodau mm. i goffau y plant. Ac oedd hi wedi cael ei chyffwrdd yn fawr iawn gan y ffaith bod ni wedi bod yn cofnodi enwa. Oedd hi'n deitha ni, mae eisiau chi gofio storia unigolion mm. a pa mor bwysig ydy hynny. So faint, gyda'r wythnos yng Nghanarfon er enghraifft, um, Anna Jane, faint, faint, faint o bobl sy'n ymgynnull yn wythnosol, bydde ti'n dweud? Mae o'n amrywio, mae o... Yr lleia gethon ni oedd noson storm isha. Nes i lawr i'r maes nes achos dwi'n well i fi fynd. A mae yna un myfyrwraig o Bangor, chwarae teg, mae hi yna bob wythnos, mae'n dod ar y bws ac oedd hi wedi dod ar y bws drwy'r storm ac oedd hi'n ista ar y maes yn disgwyl i fi gyrraedd. Mm. Ac oedd rhyw bimp neu chwech ohono ni noson honno. Mm. Ond mae wedi bod gymaint â 70, 75 ar ambell i noson arall. Mae yna rhyw ddeg ar hugian, yeah. deigian, mae o'n amrywio. Mae, yeah. mae, mae wedi bod yn nosweithiau tywyll oer glib. Mae wedi bynnu ar y tywydd a'r, yeah. ar geilaidd bobl hefyd. Ond um, mae wedi bod yn beth diddorol i wneud. Mae yna gymysgedd, oedd yna rhywun yn gofyn i ni beth oedd enw'r grŵp, a da ni ddim wedi ffurfio grŵp dan unrhyw fath o un faner. Da ni gyd yn dod o, mae'r aelodau o Stop the War, mae'r aelodau o Palestine, Palestine Solidarity Campaign, mae'n aelodau Cymdeithas y Cymod a nifer o fudiadau a bobl sydd ddim yn perthyn i unrhyw fudiad o gwbl ond da ni gyd jyst yn rhannu'r un un ddyhead a'r un alwad mm. am gad oediad a chyfiawnder yn y diwedd, achos mae'r sefyllfa yma mor... Mae ddirdynnol yn dydio. Mae o'n... Mm. Um, mae'n gwbl, gwbl afresymol o erchill y fan hyn. O'n i'n mynd i ofyn i ti, Anna Jane, beth gyda shwd amrywiaeth o bobl, pobl gyda chefndir crefyddol, Cristnogol, felly nifer sydd â rhyw fath o gefndir gwleidyddol mwy na dim byd arall, ond beth yw'r... os na rhywbeth sy'n uno pawb, mae'n falle bod e'n gwestiwn dwl, ond os na un peth sy'n dod â pawb at ei gilydd, byddet ti'n dweud? Ond swn i'n meddwl bod galar a thristwch a dicter mm. ynglyn â'r holl beth hefyd. Dwi'n meddwl bod y tri peth yna a dyhu... A, a dwi'n meddwl bod ni gyd yn credu pan ydyn ni'n dod o safbwynt ffydd a'i ffydd, ydyn ni gyd yn credu bod y byd yn gallu bod yn lle gwell. Mm. Ac y dylse fod yn lle gwell. A bod gennym ni gyd dyletswydd i wneud yn gorau i wneud o'n lle gwell. Dwi'n meddwl mae dyna sy'n yn huno ni'r dyhead yna i wireddu be ddyla'r byd fod yn hytrach na'r cael yn sugno mewn i'r twllwch dychrynllyd ma. Mm. A hmm. mae yna rhywbeth, dwi'n meddwl bod canwyll hefyd, dwi'n meddwl bod pawb, mae yna hmm. rhywbeth am ganwyll yn does nawr, a hogyn ifanc yn sefyll oedd gennym ni yn yr wyl nos nos syl diwetha yma, oedd na rhyw hogyn ifanc wedi dod oedd o'n edrych ar un o'r baneri oedd o'm yn deall dwi'n oedd o'm yn deall oedd, oedd, oedd gyda ni faner yn dweud bod ein harfa ni yn lladd plant ac oedd o'm yn gwybod beth oedd arfa dwi'n mm. meddwl mm. a sydd o'n sefyll ac yn edrych ar y poster ma, ar y faner a nes i fynd ato fo a gofyn os oedd o'n oce okay, achos oedd o'n sefyll efo can o gwrw'n edrych ar Cwyd oedd di dod yn ôl ac ymlaen, oedd di dod yna sawl gwaith ac edrych ar hwn ac yn trio gweld beth oedden ni'n neud. Mm. So si ato fo, gofyn, a nath ofyn, be mae hwn yn feddwl? So nes i ddeud, wel, da ni'n anfon arfa neu weapons i Israel, mae dda fi. Mm. A dyma, a nath o ddeud, So da chi'n erbyn y peth? Ydan, meddwn ni, da ni eisiau heddwch. Mm. A nath o ddweud, o gai ganwyll. Mm. Nath o sefyll yna efo ni, efo'i gan cwrwn mm. un llaw ac efo'r yeah. ganwyll yn y law arall, just eisiau bod a ceisio teimlo bod o'n gallu gwneud rhywbeth. Ac o'n i'n, mae yna rhywbeth Petha bach fel yna'n cyffwrdd mm. rhywun, does na? Yn hollol.
O'n i'n clirio'r baneri ar ôl yr rali di Sadwrn, o'n i'n tynnu'r baneri lawr ar bloda o flaen capel y maes, oedd nhw'n edrych yn eithriadol o effeithiol, nhw'n roth o hogyn arall a gofyn i ni beth oedd hein. A, achos, I used to be a soldier, meddai fo. Dwi wedi hmm. lladd bobl. A na, dwi, swn i byth yn neud o eto, meddai fo. Dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi, dyna pam dwi'n gallu cysgu nos, meddai fo. Dwi wedi lladd bobl. Cwn i'n meddwl, mae'r bobl yma yn cwmpas ni'n rhan o'n cymunedau ni. wedi cael ei drysu'n llwyr gan brofiadau maen nhw wedi cael eu rhoi yn nhw hunain. Ie. Yeah. Yeah. Ac yn gwylio hyn ar y teledu rwan ac yn cael ei drysu o'r newydd gan yr holl beth yn dydyn nhw. Ydyn, ydyn.
Wel, Anna Jane, os oedd, os oedd gen ti'r gallu i newid, be bydde ti'n newid yn, yn, ar unwaith yn y sefyllfa uh, yn Gaza ar y foment?
Wel, swn i'n stopio, swn i'n stopio'r bomio yma, a stopio'r lladd yma. Mm. A swn i wedi stopio arfogi nhw, mae'n llywodraeth ni ac America yn dal i anfon arfa i Israel hyd o drwan yn mm. ganol hyn i gyd. Da ni'n gollwng bwyd o draw yr enna ni yn llaw, a da ni'n gollwng bombs ni'r llaw arall, rhywbeth yn gwbl, gwbl wasgo. Hmm. A swn i'n newid llywodraeth Israel. Da ni'n llywodraeth asgell dde gwbl, gwbl eithafol gan, gan Israel. A, a dydy bobl Israel ddim o blaid i llywodraeth i hynny, ddim mwy na gyda ni o blaid yn llywodraeth ni. Mm. A maen nhw'n cael eu signo mewn i'r holl beth ac yn rhoi di pobl i hynny'n dan fygythiad. terfysgaeth o bob math achos y cytundeb sy'n cael ei hau yma. Mae yna rai bobl sy'n mynd i fod yn cefnogi'r peth achos mae propaganda yr cyfryngau'n Israel llawn mor beryglus a grymus ac ydy propaganda'n newyddion a'n cyfryngau ni'na. Um, mm. Ond mae yna bobl, mae yna rabis ac iddewon allan ar y strydoedd yn protestio'n erbyn y peth hefyd, a swn i'n meddwl bod o'n cymryd dewrder dychrynllyd i wneud hynny yn Israel. Mm. Mae yna Iddewon a Mwslemiaid wedi bod yn rhan o'n gwylnosa ni hefyd. Mod, da ni'n mm. dod, da ni dod mae yna bobl jyst eisiau heddwch ac yn credu bod heddwch yn bosib. Mm. Mae yna rhywbeth am tawelwch hefyd. Mae cael, pan ydyn ni ddechrau y, y, y, sôn bod ni'n mynd i gael munud o dawelwch, y bobl yma bod munud yn rhy hir, ond erbyn hyn mae o'n mynd yn bum munud, a mae bobl yn mwynhau Mm. Y cyd sefyll yna a just mae yna rhywbeth ystyrlon a pwerus dychrynllyd mewn just sefyll mewn dawelwch. Achos hmm. does na ddim geiriau dyd y gwir nag oes.
Well, I'm joined now by the Reverend Monas Faris, who is the Archdeacon Missioner for the Diocese of St David's, Tŷ Ddewi, uh, in Wales. Welcome to you, Monas.

wyt ti'n gallu siarad Cymraeg, fi'n credu? A, a, a dwi'n dwi gallu deall Cymraeg, mwy a dwi'n gallu siarad Cymraeg. Yeah. Uh, dwi'n mwynhau uh, uh, gael to take, if yeah. I may, a, yeah. a gwasanaeth, a gwasanaethau oh. yn Gymraeg. Uh, yeah. uh, Yr offerem.